Movie Plus channel kan lo leh leh ta e. Vawiina kan movie recap tur chu Home Stay, Sanghnih sawm pariat a an tih chhuah kha a ni. Rawng eng danglam tak a hmuh rual a, Ochi Baium zet maiin lawmman a dun thu a hriattir ve leh mipa pakhat chu mithi ruang dahna ni awm tak atang a rawn harh chhuak hlawl mai. Eng thil nge thleng hrethiam lo takin room chu chhuah san a tum nghal ruak ruak a, hnathawktu te chu a ti thlabar hman hle. Minute rei lo te a liam leh hnuah hmeichhe pakhat Rudy chuan rawn beng daiin an chiu mu hel zui a. Hospital khumah bawk rawn harh chhuak lehin hlau leh thlabar zet chuan pindan atang a tlan chhuak nghal. Doctor leh nurse te lo inbia a hmuh rualin thawm dim sauhin a kal zel. Elevator chu a thaw theih tlat loh avangin tukverhah a lawn liam a. Mahse ruah sur bur bur na lutuk chuan a tlengthlak tir ta pur pur mai. Thawk leh khatah thil eng emaw chak tak hian a lum thla buan buan chu a rawn tawp tir ta thut a. Chu mai a la ni lo, building bangah chuan pangngai takin a din tir bawk. Tukverh tifaitu ni awm taka inthuam, building bang rawn zawh chho ve a hmuh rualin a thiltawn te chu a tak a nih leh a nih loh a lo zawt nghal thuai a. Chu veleh tukverh tifaitu pa chuan na a turh theih leh theih loh hriat nan a hnek nghal pawp. Chu pa bawk chuan amah venghimtu, guardian, a nih thu leh a hriatna zawng zawng an nawh reh sak hnuah a thlarau chu Rawl thar pakhat mina taksa ah dahin an piah nawn tir leh thu te a hrilh a, Guardian chuan tukverh awmna zawn ah hruai in a tir atang khawvel chu hmachhawn tha leh tur in a ti zui. Mina chu tukverh atang lut leh chhem chhem in khum ah a mu fel deuh awrh tiah nurse chu a rawn lut ve chawp chilh a, a kut ah hriaua nat taka a chhun rual a, mina phu zawk chuan tui in chhawp chu a nghawk bawp alh. Mahse chungtui chu boruakah chup leh chilhin a khal ta vek a, mak ti taka thil thleng a en reng laiin nurse chuan guardian kha a nih thu leh mi chi hrang hrangah a insiam theih thu a hrilh. Guardian chuan mina hnenah arglass pehin chu thil chu a in count zawh hma a, A taksa neitu dik tak mina khan engvanga a nunna chu ti tawp nge a nih chhui chhuak turin leh chu thil chhui chhuak tura niza hun a neih thu te chumi hmaa a chhui chhuak lo a nih erawh chuan a thi leh ang a, tichuan a piang nun tawh hauh lo ang tiin a vo khan lawk a. Chu mai bakah chu taksa neitu mina dik tak a nih loh thu chu mi tumah hnenah hriattir lo turin a chah. Room atanga guardian a chhuak chiah tih a, boruaka tui khal vek pawh chu chhuatah a rawn bu nghal zui mai. I ngainat zawng te nih chuan min lo like sat la, subscribe button kha min lo hmeh sak ve keuh bawk la, a thlawn vek a ni kha aw. A tuk zing lo langin doctor chuan min a hrisel na dinhmun chu a lo check up mek a, Doctor in a hming pum a zawh chuan buai map loin Mina chuan a damdawi eitur ziahna receipt a a hming pum chu sawiin tichuan hrisel tha tuah ngaiin damdawiin atang an chhuahtir zui a tir a hmeichhe pakhat lo lang Rudy kha Mina nu niin u mipa Mena a lo nei reng bawk a, A u chuan min a rawn haw chu a lo lawm lem lo khawp mai. Zanah a u kianga a riah tur thu leh a ta tur thawmhnaw thar an lei hma loh zawng a u thawmhnaw ha rih turin Rudy chuan a hrilh a. Chung thu a u in a hriat rualin a thiante inah a riah chhuah tur thu a rawn sawi ve nghal. Mina chuan intihhlum a tum chhan leh thil thlen dan kim chang. A nu Rudy chu zawt ngial mah se la, Rudy chuan chhan pawh chhang duh loin room chu a chhuah san. Nakin deuhah chhungkaw pa ber Mina pa chu a rawn haw. Mahse a fapa rawn haw chu lo lawm a hnekin, Kawlpawimawh tak a dun avanga lo nghak rih turin a hrilh a. Zanreiah midang an mut reh thiap laiin Mina chuan inchhung chu a fang kual ta. Album leh frame-ah te chuan ama thlalak reng reng hmuh tur a awm hauh lo. A room hlui vahin a tum lahin a lo inkal daih mai bawk si. Kawngkhar hnuai awng atang chuan bih tumin a kun hniam a. Mahse chutih lai tak chuan Mina'n rawn hmuhin a room lamah a hruai phei zui. A tuk zing lo in her chhuak in, a u chu tih tur chul pawimawh nei ang hrim in computer pahnih nen a in pu chhuak a. Chu chu Mina'n remchang ah la in living room lam ah chahbi thahnem zet an dah khawm ruih a lak hnu ah a room chu hawn a tum. Mahse a hung thei der lo. Mina chu a u roomah tlan let leh vatin tukverh atang chuan a chhuak a, tichuan ama room dik tak tukverh chu pawh pheiin a lut thei ta. Mahse chu roomah chuan ama bungrua leh pawimawh reng reng a lo awm lo, furniture hman tawh loh chul rup leh amah vui nana a thlalak frame pakhat tih mai loh chu A thlalak frame a a thihni a hmuh ruala a phut nasat luat a, thlalak chu a thlauh nghal thuai a. Chu thawm chuan in hnuai lam a awm Rudy beng chu a verh kher mai i, Min-a thil ti ru lai chu a phawk a, khawiah nge a bungrua te kha an awm zawh tia Rudy a zawh chuan amah Min-a ngeiin a dah bo vek tiin a lo chhang. A fapa in chutiang thil a tih chhan chu hriat ve ngei a duh thu a hrilh zawm zat bawk. Minan chhuat chu chik taka enin thisen luanna hnu hma ang zet kai te chu a hmu thei a. Chu veleh Rudy chuan chap hawm hawm chunga nghet taka rawn kuah nghalin khang thil kha tinawn tawh lo turin a ngen nghal mawlh mawlh mai. A tuk atang Mina pawh school kal leh tanin a nu chuan wallet a pai a, chutah chuan batch mak deuh mai chharin a nu business card te a lo awm tel nawk bawk. A nu chu engineer niin a hna avanga in lum lo lum chhuah san a, khaw pawn lama hun a hman chang la a tam. School lama a fapa min a chanchin chu hrilh hre lem loin a lo zep ngar ngar a lo ni. Class a a han kal leh tan chu min a dik tak, a taksa neitu chuan school a thian a lo nei lo hle tih a hre chhum nghal a. A chhia neih chhun a best friend ni bawk. Lee-a chuan rawn be vatin hmaan a chang tawh a, Min-a crush Pai-i chanchin a rawn hrilh nghal. Pai-i leh Min-a chu Stunt Club member ve ve niin chuta tangah in hmel hriat chan chho chu an ni. Chutia an titi dun lai mek chuan Club member rawn kalin Min-a hnenah chuan Competition dawt leh atana a lemziah chu peih fel vat tura a hriattir hnuah an kalsan leh nghal a. Mina chuan lemziah tuma rilru sawrbing han tum ngial mahse, a chhehvela zirlai naupang dang tena a wallet a badge a chhar ang chiah chiah an kawra an bel a hmuh chuan a rilru a buai hle. Chu badge chu zirlai thiam thei bik, Olympic class a mi te ta ang niin a kawra a bel hnuah class zawm ve tumin classroom ah a lut a. Mahse an zirtirtu chuan a zirlai naupang a nih loh thu hrilhin a lo chhuahtir hmak. A hnuah a tuition class kalpui a thian pakhat hnen atanga a dawn lehkha chu a chhar hlawl mai. Chu nu chuan library-a hmu tura a sawmna a ni. Hei hi hmeichhe hmeltha tak paii a duhchanna a ni. Chutiang bawkin a taksa neitu dik tak min a rilru luah khat tu a ni bawk. Class banah a nuin thawmhnaw thar lei nan tia a pawisa pek hmangin mina chu a mamawh leiin a bazar kual a. A lu pawh tunlaia an uar dan berin a meh tir bawk. A ni telin paii nen chuan an inngaina chho telh telh a. Tum khat chawhnuhera a pa chu school-ah rawn kal hlawlhin school therapist nen an inhmuh hnuah a fapa a hmu ve duh thu a rawn hrilh. A pa chuan a damdawi siam chhuah chu lo promote sak turin Mina a pe chhawng bawk a. Therapist chuan zawhna mak leh kher zet zet Mina a zawh hnuah ding chhuak hluaiin Mina pa damdawi chu a ei nghal buan buan a. Mahse chung damdawi mum te chu mak tak maiin boruakah an kang ta delh delh mai. Chu ve leh mina chuan therapist chu a guardian kha a ni tih hrethiamin thu dik tak zawng chhuak vat turin a rawn chah nawn leh a. Vawikhat chiah chhana pek a theih thu hrilhin a chhana chu a dik a nih ngai chuan a hmaah hour glass a pek kha a in count tawp dawn a ni. Ni a liam zel a, tum khat chu an school chuan festival buatsahin an lo hlim hle. Minan pai chu lo zawng mekin room pakhata a lo chap kerh kerh chu a va hmu. Pai chu zirlai thiamfal bik, Olympic class a mi niin an zirlai chu harsa a tih tak zet thu chap chuauin Mina hnenah a thlen. A theihtawpa a hnem hnuah Mina chuan a bialnu atan a sawm ve ta nge nge a. Mahse, Paii chuan Indeitpui atan pawha a la sawm ngai loh avangin a vang mai mai a nih ringin mina chu chhana a pe duh ta lo. A hnuah festival chu chhim vein an pahnih chuan hun nuam tak an hmang dun a. A tuk zing chu lo langin thinrim taka a nu phone hmang thawm chu mina chuan a hre pha. A pasalin damdawi a siam chhuah belh nan an inneih zung bun hial a lo hralh sak reng chu niin, Mina chuan a nu chu a lei nat hle. Ti hlim tum chuan chau ka lamah a pui a. A nu in thei pakhat eitura a buatsaih mek chu a lo hmawm zeuh. Rudy chuan mak a ti kher mai. A chhan chu a fapa in Durian thei a ei duh ngai loh avang a ni. Mahse a nu chuan fapa thar neia in ngaiin a lawmpha hle thung. A naupan lai chanchin hlimawm tak tak te chu a hrilh siam siam a. Hun liam zelin Mina leh Paii pawh an inngaina dun chho telh telh a. Tlai khat an pahnia inti thaw veng tura an chhuah dun tumin exam naah tha taka a pass a, medal a lak hial chuan an kal mekna bridge ah luasa bawn phuan kai luauin kekawrte nen a tlan ang tiin Mina chuan Paii chu thu a tiam a. Bridge tawp an thlen phei hnuah Pai chuan min a piancham thil pek atan en lenna amah siam ngei a pek rualin hmahnia a bialnu ni tura a sawmna kha a pawm ve tawh thu a hrilh a. Tichuan inthlahlel tawn takin an infawp zui. School-a Mina chu competition atana a thei luh turin a bialnu pai lem ziak chuan a lo buai hle. Thlalak chharin chutah chuan locker bul lawka a thu lai a lo lang ve a. Chu veleh locker awmna chu rang taka panin a va hawng nghal ruak ruak. Mahse engmah reng a lo awm lo. Mina che tla lian rawn hmuhin a laptop bakah a nu tana lehkha a hnuchhiah chu a kawltir thu a rawn hrilh. Khami nih khan Lia chuan a thianpa nu Rudy hnenah a thil kawl pe turin a kal a. Mahse Rudy lo awm loh avang chuan Mina hnenah a hlan chhawn leh thu a sawi chhuak. Inah Mina chu haw vatin a u room chu dap hneh viau mahsela, laptop chu a hmu ta chuang lo. Mahse thlalak thenkhat hmu chhuakin chungah chuan a hmel chu a lo inthai che vek hlawm a. Chu mai bakah documents thenkhat hai chhuakin a lan danah chuan a u Mena chu Germany-a lehkha zir a kal a chak hle a ni. A hnuah a u laptop check lehin an inbiakna hlui a hai let a, A thil tih pawizia leh a thil tih avanga Germany-ah pawh kal thei loin a nu leh pa te kianga a chen ve reng a ngaihthu te a lo awm nawk bawk. A u chuan minah a huatzia leh thi daih pawh ni sela pawi a ti loh thu inziahna, inmangṭhana thuziak a lo ziak khiau a. Mina chuan mahni zinga a u in computer pahnih a ken chhuah kha hre chhuak in pakhat zawk kha a tang ngei a nih ring in a u te college ah a kal nghal. Laptop chu a va hmu chhuak ta ngei mai. Mahse thil pawimawh a hmuh chhuah belh hma in Mena'n a rawn man chhuak. Awm ve tawh lo se an chhungkua pawh a hlim zawk ngei ang tih leh laptop chu tukverh a vawm chhuah sak a rual a. Chu ve leh Mina chu laptop tla chhar tumin rang takin a tlan chhuak nghal. Leia laptop a tlak rualin Guardian khan nasa takin a lo nuih sawh ve bawk. Beidawng duh mai loin Mina'n laptop chu siam that tumin a bei nghal. A un nung thei hlauh. Mahsela, in mang thana thuziak chauh kha a lo awm tawh. Chu thuziak atanga a lan danah chuan Thlalak zawng zawng deuh thaw a a hmel kha amah mina ngeiin a thai chhiat vek niin chumi hnuah, damdawi chi hrang chu tur hlauhawm taka tana mix in a in ta a, a nu hlawh a san vang mai a, a pa in hna pawh thawk duh loh a sum a khawh ral fo avangin na men lohah a pa a huat thu te, a u in engtik lai pawha a hnuai chhiah zia te leh a nu chu a hmangaih em em rualin Inah pawh a awm mumal hman loh avanga a thinrim zia te a lo inziak a. A tan chuan Pai chu a hlimna leh beiseina thlen tu awm chhun a ni. Tlai khat chu school ban ruala Pai hmu tura an class a va kal chu an zirtirtu pa nen an lo inhnim hnaih zia a man chhuak ta. A tuk zingah a thinrim insum zo lo chuan zirtirtu pa class lak lai chu va luh chilh riapin kut a thlak hrep hnuah Paii chu a hruai chhuak nghal a, in chung zawlah mina chuan Paii chu nasa taka hauin a hau tap hial mai. An zirtirtu pa chu a ngainat let loh zia leh Olympic class-a a awm duh vang chauhah a thu zawm a, a tih ang anga awm a nih thu leh a hma lam hun chu engkim dang zawng aia a puimuh thu Paii chuan a sawi chhuak a. a duh angin a bialnuin a lo duh let ve hauh lo tih a hriat rualin relrunna takin Mina chuan an inkar chu tih tawp nghal law law a rut zui. Mina pa pawh an Principal-in a fapa chungchangah school-ah a kau. Engvanga tunlai a nung chang chu mak em em nge a nih? Tia a pain a zawh chuan thengrem takin, Engvangin nge a nu inneih zungbun a hralhsak? tiin Mina'n a lo zawt let ve thung a. Tlai lama Mina chu a nu surprise tumin a business card a a address inziak chu a pan. Mahse a rin loh tak maiin a nu in bialpa a lo nei ru reng mai. A fapa a hmuh ve leh um zuiin engkim hrilhfiah tum sateh mahsela, ngaithla duh loin Mina chuan a kalsan a. Beidawng leh rilru natna ten reng nen Mina chu a ding ran mai i, a vawi hnih nana intihlum tuma rilru a siam mek lai chuan ruahsur buan buan chu tawp thutin Guardian bawk chu a rawn inlar leh ta. Chhanna a neih tawh ngei beiseiin a han zawt a, Mina chuan a nun chu a kham tak zet thu leh Mina dik tak intihlum kha a lo dem awm loh zia te, amah ai mah chuan intihlum tura nawrtu a chhungte leh a bial nupai te an dem awm zawk hle thuin a chhang. Mahse Argus chu a la inkawn zawm ta zel, a chhana chu a dik lo tla tatin a ni. Ni thum chiah hun a neih tawh thu hrilhin Guardian chu a bo zui a. Ina let hnuah a room-a bungrua-te thinrim taka a pai darh mek laiin competition atana a lemziah lam turin a thianpa Lee-a a rawn kal. Mahse, a mood off lai tak a nih vang chuan Mina-n tawngkam chhe tak takin a lo an khum a. Lee-a chu a rilru a na hle mai. Unaupa ang hiala a lo en laia Mina-n thian ang pawha a lo en ve loh zia chu sawi chhuakin A nunna tih tawp a rilruk chhunga school a rawn kal ngai loh avanga a ngaihtuah em em laiin a ni chuan in Mangthana thuziak a hnutchhiah tak ngiah lah pawh a hming a thailan ve loh avanga a vuizia te a sawi chhuak ve ta piap piap a. Chap chungin Lia chu a chhuak zui. Zanah chuan Mina leh a pa in an nu ber Rudy hna bang chu an lo hmuak. A chauhzia leh haw vat a duh thu a sawi chuan Mina'n lo rem ti lo in an chhungkuaha dinner an ei chhuah tur thu a ti tlu a. Chu mai bakah chhun lama a hnathawhna lama a nu a tlawh thu a sawi chhuak zeuh bawk. Washroom a kal chhuan lamah hmangin a nu leh pa te chu a thlah fal a, mahse an awm dan chu a lo en thlaru reng thung. A pa chuan an inneih zung bun a nupui a hralhsak tak kha pe let leh mah se la, Rudy chu a lawm phah hauh lo. Ngaihzawng a neih thu a sawi chhuak ta nge nge a. Ngawi renga a pa in a kalsan daih takah chuan an nufa in karah an thu dun ta ran mai. An haw kawngah hrehawm ti zeta chapin Rudy chuan a bialpa a then thu leh a pasal fanaute kianga awm a thlan zawk thu a sawi chhuak. A ngaihdam dilna chu min an lo hai der in, a fapa dik tak a nih loh thu a sawi chhuak ve bawk. Nu tha lo tak a nih avanga a fapa dik tak a chan tawh thu a hrilh zawm zat a. Chu chuan inhnialna chawk chhuakin, thinrim engphiar in an inhrosa dun tawn tawn a, An lehlam atanga lirthei danglo tlan chu an hmu, mahse a tlai tawh lutuk tlat. Mina chu damdawiin khuma mubam chunga rawn harh chhuakin a nu Nikhosheloa awm mek lam chu a pan ding nghal. A u Mena chu rawn lang ve vatin a nu dinhmun that loh zia a lo hrilh vat. A pa in thil engkim a hrilh tawh thu leh engvanga thil tha lo thlen tir aia chinfel pui tura sawm hmasa lo nge a nih tiin Mena chuan a zawt. Ni lo sela chu hmangaihtu nei loha a inthianna te dah bo sakin a chanpui thei mai thei asin tiin a nau chu lainat zetin a hrilh a. Mina chu na serious a neih lem loh avangin inah an haw tir zui. A nu Rudy-in hmahniah ei tura durian a kheh sa bakah a piancham thil pek atana pain enlenna a pek teh a hmuh chuan a hma a sial mah mah a ni tiin a inngaihtuah chhuak a. Club intihsiakna atana a lem ziah thei luh tur pawh zo vat tumin a chhunzawm nghal. A tuk School-a Olympic class te chuan Tournament pawimawh taka an tel ve tur thu chupuangin Pai-i chu thusawitu atan an ruat a. Mahse mipui zinga mina a hmuh chuan mahni inthiam lohna khatin a tlanchhe ta nghal. Chu ve leh mina pawn um zui vatin classroom pakhatah glass no hmanga thil a thlak tak tih a lo tum lai chu a va nang ching. Mina chuan ngaihdam dil nghalin an inkuah vawng vawng a. Ni tam liam ta a, a nung chang mawi loh zia leh a nghawng tur ngaihtuah loh a a tawng chhuah vang a nih thu te, an zirtirtupa thiam loh vek a nih avanga hrehawm ti lo tur ten a hnem mawlh mawlh a. An boruak a ziah tak deuh hnuah pa Yi chu Principal office ah kalin an zirtirtu pa in a khuai khem dan zawng zawng chu a puang fai kelh a. Mina pawn a lemziah chu pa Yi tan a hnutchhiah in a support na thudawi a zep tel bawk. Chumi hnuah Lia hmu tur a kalin ngaihdam a dil rual in amah chauh chu a laka that chhuah rengtu a nih avangin lawmthu a hrilh nghal. Lia pawn lo ngaidamin a lemziah kha competition atana an peih fel tawh thu a hrilh a, an hmaah chuan bridge-a pai ding lai lem chu lian zetin a lo inziak. Chu lemziah thlir reng chung chuan a naupanlai hun hlimawm tak tak te chu a mitthla-ah a rawn lang zut zut a, Chu vel leh mina chu kai lawn atanga tla thla in a ip teh atang ar glass pawh a rawn tla ve nghal a, ar glass chu a lo in count tawp tawh a lo a ni. Thawk leh khatah a room ah a rawn awm thut mai. A kiang ah chuan amah ang chiah in insiam danglam in guardian chu a lo awm ve bawk. Mina chuan thlarau vak vai mina taksa ah an dah mai mai ni lo in mina tak tak a ni tih a in hre chhuak a. A hring nuna thil thleng leh a malsawmna dawn te a chhiar thiam loh avangin a inti hlum a ni. Engkim mai chu amah thiam loh vek a ni tih a pawm ta thlap ta. Amah venghimtu a guardian chuan thu dik tak a hai chhuah theih nan test an hmachhawn tir mai mai a ni tiin thil awm dan a hrilhfiah a. A nun chu that taka hmang chhunzawm tura a chah hnuah a bo ta daih. Mina chu school ah a rawn harh chhuakin Pa hi chuan a rawn buaipui nghal vat. A nu a harh chhuah leh chhuah loh en tur chuan hospital lamah hmanhmawh takin a kal zui. A nu in a pa nena an inthen fel thu lo hrilhin, Tu hnenah nge a awm duh zawk tia a zawh hnuah, Nu tha lo tak a nih avangin a pa hnena awm thlang pawh ni se, a lakah a thinrim loh tur thu leh a pawm thiam tur thu a hrilh a. Chungthu a hriat ve leh mina chu tapin a nungchang avanga ngaihdam dilin a fapa a ni chu a inchhir loh thu a hrilh let. Chuta tang mina pawh a nunphung pangai a nung chho zelin, tlai khat chu pai pawn medal a dun thu a rawn hrilh. Chu veleh hmana pai hnena a thutiam Exam tha taka a pass chuan Lu a sa bawn phuan nen kekawr te chauh ha in bridge ah ka tlan ang tia a sawi kha hlen in a lu a sa bawn phuan nuaih chung chuan bridge ah a tlan a. Awle kha tih zawng kha vawiina tana kan tih chhuah thei chu a nia, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga tawp thleng min ensaktu te chungah a bik takin lawmthu kan sawi e, ni hman nuam vek ule.